Vawleicung khuazaram kip ummi dawtmi nulepa ulenau hna dam in nan um cio hna maw? Lengcung tlang channel in lunglawm in kan in don ṭhan hna. Mei na kulh zanlei thawngchimnak caan cu kan phan ṭhan. Kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu Tebaobu ralhrang sakhan in a zaammi ralhrang pawl cu Thailand palik nih an rak tlaih hna. Khin-u peng ah sac ralhrang pawl cu an lut. sac ralhrang nih an lakmi ralhrang sakhan cheukhat pawl cu mipi vengtu ralkap lei nih an lak khawh ṭhan. KNU le sac kahdohnak kong le May ni hleikua ni lawngah ram pumpi huap in Kawl ralhrang a thimi hna le mipi vengtu ralkap a nunnak a liammi hna ka rak langhter lai. Bobu ralhrang sakhan in a zammi ralhrang pawl cu Thailand nih an tlaih hna. Kaihir ramkulh Myoati peng ah ummi Tebubu ralhrang sakhan cu KNLA phu fund hna nih an luhhnawh hna i an sakhan cu an lak khawh. sac ralhrang lei in minung panga an thah hna i minung paruk cu a nung in an tlaih hna. Mah sakhan in a zammi ralhrang minung hleikhat hna le Pawṭa minung pathum hna cu Thailand palik nih an rak tlaih hna tiah kan theih. Mah a zaammi ralhrang minung hleikhat hna le pawṭa minung pathum hna cu Thailand ram an phak ahhin an thilri an hawmh ning le an paw a ṭam ning cu a mak tiah an chim chih. Mah Ralhrang manu hleikhat hna le pawṭa manu pathum hna cu Thailand nih ei awk ti le rawl an rak pek hna i mei na hleikua zinglei ah Kawlram lei ah an kuat ṭhan hna tiah kan theih. sac ralhrang pawl nih an lak khawh cangmi mipi rungvengtu ralkap sakhan cheukhat hna cu mipi rungvengtu ralkap hna nih an lak khawh ṭhan tiah kan theih. KNU ram a simi sakhaan cheukhat hna cu sac ralhrang nih an lak hmasami hna an si. Mah an lakmi hna cheukhat pawl cu KNU nih kan lak khawh ṭhan cang tiah an phan. Mei na hleiriat zongah khan KNU battalion Sik ramkulh chung a simi sac ralhrang sakhaan zong an hriamhrei he kan lak khawh cang tiah KNU nih cun a thanh chih. KNU le sac kahdohnak kong a luanciami April thla chungah Fapun District ah a ummi KNU Battalion fight ram chung ahhin sac ralhrang le KNU karlak ah kahdohnak vui zathum le vui sawmriat le vui thum a chuah i hi kahdohnak ahhin ralhrang lei in minung za le sawmsarih le pathum an thi i hliamhma a pumi hi sawmriat le pasarih an si. KAU lei in a thimi hi minung pathum an si i hliamhma a pumi hi minung hleiruk lawng an si tiah KIC Khayin Thawng Sap nih cun May Nanga ah khan a langhter. March thla chungah hin kahdohnak hi vui zathum le vui sawmnga le vui kua a chuak i a casi ralhrang lei in minung za le hleiriat an thi. January thla chungah hin kahdohnak hi vui zathum le vui kul le vui hnih a chuak i sac ralhrang lei in a thimi hi manung za le sawmkua le pali an si. Hliamhma a pumi hi manung zanhnih le pakhat an si ti zong Kazhin Thawngsap nih cun a langhter chih. Zinu peng ah sac ralhrang pawl an luhnak kong Sikaung ramṭhen Khin-u peng Ṭaṭan khua cu sac ralhrang pawl mei na hleikua zanlei suimilam panga hrawngah an lut. Hi ralhrang pawl nih hin an kal pah ah hriamnam ngan in ralamh sianginn an kal caah khuami minung pali hna cu hriamnam ngan kuan nih a khat hna i a hmun ah an thi colh. Minung paruk zong hliamhma an tuar. Hi minung paruk hliamhma a tuarmi hna hi Sii-la-ai thlawbulnak kongah lungrethei vansang an si caah an nunnak ca zongah ṭih a nung ngai tiah Khin U Peng PDF rianṭuantu pakhat nih cun Yangkung Khattit Media ah a chim. Mah ralhrang pawl nih hin Kata peng chungah a ummi Ingkhua, Ingdawng khua le Tapi khua hna zong mei na hleikua zinglei le zanlei ah an lut i mipi inn pawl zong an khangh hna tiah a chim chih. Mah ralhrang pawl nih mipi inn pawl an khanghmi zatu cu fiang in kan thei rih lo tiah Yangon Khattit media nih cun a langhter. Mah khua pathum hna le a pawngkam i ummi khua pawl hna cu i himnak hmun ah an zaam. Mei na hlei kuah ni lawngah rampumpi huap in ralhrang a thimi hna le mipi vengtu ralkap a nunnak a liammi hna ka rak la kan tal lai. hramhram in uknak lak a si hnu in ram chungah nitin in kahdohnak a chuak peng. Mei na hleikua nih kahdohnak zongah hin relhrang lei in minung hleiruk an thi i minung paruk hna cu an nung in an tlaih hna. Mipi vengtu ralkap lei song in minung pahnih nih ram le miphun caah nunnak an pek i minung panga hna cu relhrang lei nih an nung in an tlaih hna tiah kan theih. As in ralhrang minung hleiruk a thimi hna hi Sakan ramṭhen chungin minung pahra an si. Yangkung ramṭhen in minung pakhat le Thaningtari ramṭhen in minung panga hna an si. Ralhrang minung paruk a nung in an tlaihmi hna hi Kayin ramkulh chungin an si. Mipi vengtu ralkap minung pahnih a nunnak a liammi hna hi Kayin ramkulh chung veve in an si. Nupi vengtu ralkap minung panga hna cu Yangkung ram ṭhen ah kawlralhrang pawl nih a nung in an tlaih hna tiah kan theih. Kan thawngchimnak cu mah vial in kan ngaw rih lai. A dih dongh tiang a kan zoh i a kan ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Nan dihlak chun ṭha mangṭha u.